Essalowmalikim hormatly ildeşler! Şu gün iki müň ýigrimi altynjy ýylyň on dokuzynjy awgust hepdäniň çarşenbe güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik oppozisiýasynyň podporniki. Hormatly ildeşler ine şu günki biziň temamyz Türkmenistan galp ýurt, Türkmenistan strana lahotwon. Ine, şu barada gürňürdäp, men näme üçin şu zatlar diýýän, men size birnäçe mysal görkezeýin. Ine, birinji bilen, Türkmenistandan bir habar geldi, men size şol wideony görkezeýin, wideo däl-de, ýa-da saýty görkezeýin. Ine, üns beriň, hormatly diňleýjiler. Ine şu saýty görýäňizmi? Ine şu saýtda hormatly dinleýjiler, ine Türkmenistanyň mesaj geldi. Murad aga ine şu saýtda adamlary şu saýta getirip Türkmenistanda pullaryny alyp alýarlar. Birnäçe adam batdy, şuny bir aýdyp ber, sersap bolsun adamlar diýip aýdýar. Ine Türkmenistanyň içinde platforma açyp halka oturan ýeriňizde pul gazanarsyňyz diýip halky ynandyryp pul çöpleýärler. Her kimem ynanyp bir manadyny iki manat etjek bolup etdiler, goşulyp başlanlarynda platforma piramida diýenoklar ýa-da puluňyz köýýä diýenoklar, pylança ýyllyk çernamasy bar diýip tasdyr suratdat alyp çatyp berýärlerde telegrama geçirýärler. Telegramda-da ady Begenç Anna Çary Mary welaýatynyň Mary etrabyndan diýip aýdýa bellisi ýok çynmy ýalanmy men birnäçe suratlary gökereýin size häzir bir minut. Ine sebgini şul mesažy görýäňizmi? şu mesajda men şu ýazylgy şu mesajda ýagny proýekt XR Centralny Aziýa şowky put diýip garaz bular lahaton shem. Lahaton shema diýmek näme? Öňünden belli alug shema. Ine ikinji mesajyny görsem, ine şuraya ýazylgy. Pardon. Ne şu ýaly e, bire e, häzir men ulanmaýyn birini. Biriniň ady Liana. Beýlekiniň adam Nazar öýdýär. Şular ne şu ýaly suratçylar ýerleri birje diýip, e, birjede nime diýýäňiz diýip, ýa adamlar alýar, ne şu bulum Liana. Onda diýmek birinjisi ýakyn aga. Ýandyrmy? Ine şunty. Garaz biri nazar, biri Liana. Ne şular näme diýer? Türkmen halkyny ýagny şu saýta getirip, ünsüň şu saýt dürli diller bar. Ünsüň ine rus dilini goýsak, mysal üçin, sana e, ime polisa parol bar. Hiç wagt şu ýaly e, bir serýoznyý taýpa, ýagny bir ynan ynandyryljak taýpa, ynanyp boljak taýpa bulaýar bolmaly. Bul ýöne kartinka. Ine, näme üçin? Sebäbi her wagt saýtlar edilende, onuň bir normasy bar Ýewropada, mysal üçin, bütin dünýäde. O nas diýýär, biz kimdigimi, digimizi aýdýar, biz näme edýäs, näme size hödürleýäs we hemme zatlar şeýle ýazýar. Ýazan soňam bolsa, eger-de sen şul şu ýerde ýagny öz espasyň bar, espas personel diýmek, ýagny seň ýeriň, seň şu ýerde kabinetiň, kabinetiňe girip, ýagny registrasiýa diýilýär. Ne, şonuň üçin seresap boluň, Türkmenistan goragsy. Türkmenistan goragsy diýýänim, Türkmenistanda ine bu maşyn. Serdar maşyny, o torpedo oň gyz dogan maşyny. Bular özleri maşyn. Bular banditler. Şu elbetde içinde-de prokuroram bandit bolýar. MHM-de bandit bolýar, adam talýar. Polislerem bandit bolýar, sudlarem bandit bolýar, adam talap. Kanunçylyk ýok, şonuň üçin korrupsiýa ýüz proçent. Eger başdakylar Öň ministr bolup ogurlan shemalaryny prezident bolup ýa-da milli lider bolup edýän bolsalar-da, gurluşyk edip şoýlan ýegenleri bilen, ýegenleriň firmasy bilen oň üstünden üç, bäş etdirip, ýagty nemeleri galdyryp, býudjetden pul alyp, töletdirip, o ýerde-de paýlaşyp ogurlaýan bolsalar, onda olar işlärem ýok, halkyň ýagdaýy, halk ýagty näme edip ýör, halky kim aldap bilýär, Hytaýdan gelip aldap bilýär. Üçem. Ýa bizde bir granisa bolmaly, ýa serhet bolmaly, finansy serhet, ýagny administratiwny serhet. Bular ýa bolmaly ýaly. Elbetde internetde lýuboý ýere goşulgy bolýar. Ýöne ine eger-de şo ýerde bizde finansow polisiýa ýa-da şular ýaly düşündiriş berýän bir guramalar bar bolsa adamlar ýüzlenirdi. Şoňa ynansaň bolýarmy, şeýtseň bolýarmy? Olar düşündiriş bererdiler. Olar ýaly zat ýok. Biz segseninji ýyllaryň döwletiniň semahy, sistemasyny ulanýas, şonuň üçin o sistema işlänok, oň daşyndan o sistemany dolandyrýan iki sany bandit, ata bolup. Olar ýurt salýar, ýer ýer baýlyklaryny çykarýarlar, satýarlar-da býujete getirip o ýerden ýarýarlar. Ine bunuň esasy skemasy. Onda Arkadag Şöhrat, Uzatdyr, kartinka edýärler, kult ýasaýarlar, hiç bir adam kellesini galdyrmaz ýaly şolar hiç zat bilmeýär. Hökümet ýok, höküdiň içinde hökümet institutlary ýok. O diýmek näme? Premýer-ministriň instituty, kabinetministriň instituty, ministriň ýaňky aşagyndaky departamentleriň öz wezipesi, öz ýaňky jogapkärçiligi, öz haklary, o haklar goralmaly konstitusiýa tarapyndan. Eger-de bir bagşyň bolup pedofil seniň prokuroryň kowlap ýörse, suduň başyny kowlap ýörse, ol özi näme üçin, näme garşy? Hiç zat. Şonuň üçin 60 golaý prosent biziň watandaşymyz Türkmenistany terk edip gitmeli boldy. Ine ildeşler ýagdaý şeýle gynansakda swal etmek tamam. Ine ýagdaýlar şeýle men häzir TikTok-a başlap şoň üçin TikTok efiram başlap hem TikTok-da hem YouTube-da hem birnäçe kanallarda biz alyp barýar Facebook-da Instagram-da. Näme soruňyz bolsa TikTok-dan girbilseňiz TikTok-dan sorag beriň. Girbilmeseňiz ine nimeden türkmen ses diýip ýazsaňyz TikTok-da bizi tapyp bilersiňiz. Şu ýaly wakalar bolup geçýär. Men diýjek bolýan zadym, Türkmenistanyň içinde kanunçylygy goran ýa düzgünçiligi goran bir gurama ýok. Polis, MHM, prokuratura, sudlar bular diňe özleri, öz pul gazanmak üçin. Eýýäm olar, ýagny şu gün işe başlanda, mysal, prokuror işgäri, polis işgäri, MHM ýa sud işgäri şoň alýan aýlygy şoňa ýetenok. eýýamdan birinji günden ony, ýagny şeýle bir ýagdaýa şertlere salýarlar, hökman zýartga almaly, hökman para borçly. Näme üçin? Sebäbi pul ýok. Türkmenistan bankrot. Ynanyň, Türkmenistan şeýle bir bankrot, men aýdar ýaly, şuna Gurbany Berdimuhamedow şu güne getirdi. Ogry. Men näme üçin şeýle diýdim? Konwertasiýa. Gaýdy döwletde, Sowet Soýuzynda bolan döwletlerde bizem şonda boldy, biz deň çykdyk. Ýagny biziň bir sistemamyz boldy, sosial sistema, syýasy sistema, sosial sistema. Bir bir bada çykdyk. Hemme ýerde konwertasiýa ba ýyllar boýy bizde ýok. Näme üçin ýok? Sebäbi siz baýarsyňyz. Ýa siz birden e, konwertasiýa bolup içigiňizi edersiňiz. Gorkýarlar, diýip, dolanyp bilenoklar. Sebäbi bular nekompetentni. Şoň üçin konwertasiýa ýok bolmazam garaşmaň şulaň gurlan şulaň guran ykdysady sistemasy konwertasiýany saklap bilenok. Şoň üçin bular näme edýär gijesine MHM polisler bilen birnäçe million dollar alýarlar da agşam walýutçyklara paýlap olar da elli teňňeden köp gazanma nyrh şeýle diýip MHM polis kesgitleýär walýutaň kursyny. Haýsy döwletde bar şu real dikapçy? Şony edende eýýäm şular tussag etmeli. Ýa ol nelegalny operasiýa. Ol biziň ykdysady sistemadan çykyp, gara bazarda garadan aýlanýan pul. Bütin dünýäde olar kowulýarlar. Türkmenistanda hökümediň özi edýär. Onsoň hökümet kim bolýar, banditlermi ýa ýok? Ikinji, Penany Türkmenistana pul geçirjek bolarmy? Ýa Türkmenistanda daşyna çykaryp e, pul geçirjek bol? Kor şortlar bagly. Türkmenistan sanksiýada. E, bir topar banklar, ylaýtada Deutsche Bank sanksiýa goýdy. Kor şodam ýapdy. Şular indi öz finans operasiýalar etmek üçin Dubaýa gidip şod açýarlar. Hökümede ho. Sebäbi başga ýerde Ýewropada açylanok. Şo ýerden garadan aýlaýar. Hemme zat. Buluň garynky. Üçünji, Türkmenistanyň býujeti. Hiç bir gördüňizmi býujet? Ýok. Hiç bir biri bir prezident hökmünde ýa birinji ministr hökmünde prezident ýa ataly ogul jogap berdimi ine býujeti şuraya kabul etdik, ine şu şuraya zat etdik, oňardyk, şuny oňarmadyk, şunça sowduk, şunça pul şuňa gitdi, şuňa gitdi, welaýatlara gitdi, köprülere, oňa muňa diýip hiç bir atçot beren barmy? Ýok. Sen Serdar Berdimuhamedow atçot sorasaň, Debet kreditiň tapawudy näme? Bilen owrat. Hiç wagt okuwyny geçirenok, hiç wagt ykdysady tarapdan işläp görenok, firma alyp açyp görenok, kredit aýlap görenok, bir edarany aýlap görenok. Adama alyp berip görenok. Bilen owrat. Bu wagtlar bilen gürleşe bilmenok. A bu wagtlar aňyrda dur. Sen maliýe ministrligi doldurmaly, sen ykdysady ministrligi doldur, dolandyrmaly, sen hojalyk ugrunda ulgamlarda işleýän guramalary, ministrliklary dolandyrmak. Sen eger hojalyk işlerini tehnologiýany bilmeseň, pagta öndürilişi, bugdaý öndürilişi ýa başga nebit, gaz çykaryp öndüriş tehnologiýany bilmeseň, a sen näme maslahat berjek olara? Mulam bir. Ikinji, Şul pudaklary esasy sen etmeli zadyň finansirowanisini barlamaly we zapyt çykyp etmeli. Satylan zatlar gelmeli, şolara inwestisiýa etmeli we arasynda tapawut galmaly, girdeji galmaly. Stabilizasion fond döretmeli. Erteki gün şu ýaly ýagdaý bolanda, Türkmenistan batanda şu stabilizasion fonddan pul çekmeli. Ol ýagdaý. O buluň kor şortlary ýok. Ine sen şu gün Ýewropada ýaşaýaň, seň şu bankda şoduň bar, o şotdan sen konwertasiýa edýäň, töleýäň, bütin dünýä töleýär. Türkmenistanda ne biziň watandaşymyz töläp bilýär, ne konwertasiýa, ne-de hökümet. Hökümet gidip Dubaýdan garadan, ýagny Porşoda çenli. Döwlet dolandyrmak üçin. Bular şeýle bir bikanun, şeýle bir ýagty gowşak ykdysady, sosial, syýasy tarapdan Türkmenistan bankrot. Indi şu güne ýagny stomatolog Gurbanguly Berdimuhamedow getirdi. Oglan näme üçin goýdy? Sebäbi wezipeden goýupdy, sebäbi Nyýaz Hürlurdy ganhor. Oňa ömürlik basylmady. Periworot etdi, oňa ömürlik basylmady. Döwleti basyp aldy, oňa ömürlik basylmady. Bir ýedi gezek konstitusiýany çalyşdy, oňa ömürlik basylmady. Bikanun ýagdaýda pullary sowup ýör, Arkadag şäherine ömürlik basylmady. Maşynlar münüp draýw edip ýör ömürlik basylmaly. Haky ýok oň. Günde konstitusiýany bozýar. Jenaýatçy. Ugolovny. Onsoň siz näme garaşýaňyz? Aý arkadagym çözer. Siziň arkadagyňyz ýoga. Hemme arkadagyňyz oppozisiýa. Siziň problemaňyzy aýdyp berýä, bütin dünýä ýaňlanyp durýa, size seredýäler, ýa hökümet ylgaýa gorkup. Başga arkadagymyz ýok. Dogrudanam şeýle ýagdaýlar. Indi başga nämä seretseň, men ýaňça düşündirdim, pul çykyp çykaryp bolanok, geçirip bolanok. Türkmenistana pul iberjek bolsaň gimoroý. Bir ýerden iberjek bolsaň sen nelegal adamlary tapyp şoň üstünden ýa daýza bankyň üstünden etmeli. Nirde bar şolar ýaly dükan şu Türkmenistan. Türkmenistanyň içinde walýutany nelegal çalşyp ýörler. Nirde bar şular Türkmenistan. Näme üçin şony ofitsialny çalşyp bolmak? Näme üçin her çalşandan hökümet ýa-da nol bäş prosent, bir prosent pul alyp, ofisialna ýa-da adamlary çalşdyryp berip, usluga ýa-da serwis edip, pul gazanmaly. Näme üçin gazanmaly? Sebäbi bilenok, sistema ýok. Üçünji, indi bolýar, konwertasiýa ýok, ýa-da Türkmenistanda kanun ýok, adalatlyk ýok, baryp öz haklaryny kanun gorar ýaly. Okey, Türkmenistandan çen çykyp bolanok. Wiza ýok. Gadyrgançylyk. Nirde bar şular? Hany sen Özbegistana bakgaý, özbek bolsaň. Girýäň, çykýaň. Gazagystana bakgaý, girýäň, çykýaň. How, Awganistana bakgaý, girýäň, çykýaň diýýän. Kyrk bäş ýyllap uruş bolmaýar. Täjigistana diktatura. Çörek girýäň, çykýaň diýýän. Problem. Näme üçin kontrol edýär, gorkýar halkdan. Halk meni ertir ýaňky bulary çykaryp, ertir oppozisiýa bilen birleşip birden meni gelip näme edip gidämesin ýa oppozisiýa gelämesin diýip gorkýar. Eger gorkýan bolsaň, näme dur onda sen döwlet? Hemme zady gorkup, gysyp, gysyp, gysyp durýan bolsaň, a döwlet ösermi? Elbetde ýok. Ine, şonuň üçin men aýdýan, Türkmenistan bu lahatron. Näme edýärler? Adamlar bugdaý ekýär, pagta ekýär, önümlerini alýar, gyrk gaýýar, ýa-da alty gaýýar önüm. Sen pagta, bugdaý ekip zat edip, sen baý bolmaly. Ynanyň, siz otuz bir ýyl Türkmenistan özbaşdaklygy, otuz bir ýyl, togsan birinji ýyldan, pardon, otuz alty ýyl, otuz bäş ýyl, otuz bäş ýyl şu güne çenli biziň daýhanymyz baý, millioner bolmaly. Siz garyp. Näme üçin garyp? şu ýerden alýan zatlaryňyzy satanyňyzda bir köpük düşýär. Zordan ýylyňyzy geçirýäňiz. Ynanyň, oba hojalyk işinde işlänizde altmyş-ýetmiş prosenti el işine, ýagny daýhanyň goýan goşanyny, ýagny altmyş-ýetmiş prosent gidejiden şony almaly. Alýaňmy şony? üç prosent bähbit. Hiç wagtam baýlanma. Ömürlik siz ýaňky rap gulçulykda. Ine, näme üçin sistema köne ýerleri size bermez, gülsede. Öz ýaňky prokuraturaň üstü bilen, e, häkimiň üstü bilen öz nemelerine berer-de size arenda berip goýar. Siz ömürlik arenda. Beýle bolmaz. Ýer daýhanyňky. Daýhandan gowy ýere seretmeýän ýok adam. Waleýkumessalam hemmäňize. Şonuň üçin biz bir zada düşünýän. Bize reforma gerek. Reforma reforma bolmasa biz kösün. Ösüş hem bolmaz hiç zat. Reforma etjek bolsaň şu atalygyny aýyrma. Başga ilaç ýok. Ya şular böwet bolup dur Türkmenistanyň ösüşine. Her bir adamyň ösüşine böwet bolup dur. konwertasiýany ýapdylar. Pul geçirip bolmaz. Hiç hili ynanyň, Western Union dagy bir ölen döwletlerde bar Türkmenistanda. Näme üçin konwertasiýa? Konwertasiýa edip walýuta walýuta ýa-da konwertasiýa gerek. Dollar gelýär, dollar gidýär, walýuta gelýär, walýuta gidýär. Sen ýene prosentini alyp otyrsyň. Gazanmaly zatlardan hatda şonam oňat. Näme üçin sistema işleýär? Ýa gelen walýutany derrew ýaňky alyp gidýärler, Merkezi bank boldy, pul ýok. O görgüli içini alýan adam manatda alýar üç ýarym many. Soň nägiligini bildirýär, western ýapyp goýberýär. Ýa finans sistema ýok. Finansly stabilnost ýok. Indi men düýn bir çykyş görkezdim Gurbanguly. Ünseren bolsaňyz şo ýerde aý her kimler işlänok, kimi görseň başlyk boljak bolýar, ýeri eýeňersine bermeli, başlary azaltmaly diýip sokraşeniýa etjek bolýar. Sebäp pul ýok. Hemme ýerde sokraşeniýa. Hemme ministrlikde sokraşeniýa. Pul ýok. Göter bilenok. Üns beriň. Ýedi ýüz, sekiz ýüz dollar bermeli aýlygyny ýüz berýär, ýaňky ýedi, sekiz esse pes berýär we şonda-da bankrot. Galan pullary ine arkada Aşakary we öz ýegenleri bilen ýatyr. Ine, pullar nirde? Men düýn görkezdim. Ýörite men ofitsial istoçniklerden aldym. Ofitsial maglumatlary aldym, ulandym. Ýüz otuz bir bitin bäş milliard manat gelýär býujede welaýatlardan, welaýatlara diňe Mary welaýatyna iki ýüz dokuz milliard gaýdyp. Ýagny iki ýarym prosent. Bagyşla sen nebit gazany alýaň, sen ýagny e, pagtasyny alýaň, bugdaýyny alýaň, hemme zadyny alýaň, iki ýüz ýarym prosent ýygnamaly. Dagly Arkadag şäheri. Bize näme gerek Arkadag şäheri? Bize welaýatlarda, etraplarda altmyş-ýetmiş prosent adamlar ýaşaýar. Türkmenistanyň möçberine, ýa Türkmenistanyň eger tutuş halkyny alsaň, altmyş-ýetmiş prosenti oba hojalygynda ýaşaýar. Ýa-ni obalarda. Girdejisi hem şondan gelmeli. Olarda girdeji ýok. Olaryň hem nemesini maşennikler ýaly owlak ýaly lakatonýar. Tohum alanda 30-40 pasyýanyň berenoklar, eýýäm şolda ýaňky korrupsiýa gidýär, ogurlyk gidýär. Traktor zat berende öz puluň goýmaly, o ýerden ogurlyk gidýär. Suw alanda e, hemme zadyň özüň tölemeli. Ýaňky şo ýerde nasos döwülse sen tölemeli, hökümet ederek. O ýerden ogurlyk gidýär. Ertir ýygym bolanda saňa bir mize goýýarlar, zordan ýakdy, öz býujetini saklar ýaly, bir ýüz, ýüz elli dollar aldy. Ine men daýhanlardan ugruşdym-da. Biz diýýär, bir ýyl işleýäs diýýär, Myrat aga. Bir ýyllap işlänimizde bir üç ýüz dollar aldy. Indi üç ýüz dollary sen şol bir ýedi aý, sekiz aý işle. Sekize paýlasaň näçe bolýar?

Ine daýhan bol. Olam 60-70 prosent biziň halkymyz. Men şoň üçin diýýän, Türkmenistan lahotron, moşennikler halkam alýar, daýhanlaram alýar. Oň daşyndan başga Merkezi Aziýanyň, ýagny Hytaýyň lahotronlary gelip, Türkmenistany ýene lahotron edýärler, ýaňy jogap berdim. Ine, Türkmenistan. Onsoň e, görgüli o e, Berdi Begmedow ýaly Türkmenistanda biznes etmän daşyna gidýär. Uruşyň ýaňky e, uruşyň sebäbine girip, bir topar slatlary ýarly aglap internet. Elbetde. Öz döwletinde edilenok. Öz döwletinde hani asuda, man parahatçylyk edilenok. Asuda asman çyra aýdýanda, parahat asman asuda. Ynanyň, asuda asman, parahat asman. Öňüňde, Sowet Soýuzy. Ondan daşary Nyýaz şuny berk. Nyýaz neýtraliteti alyp berdi. Gurbanguly däl. Gurbanguly ýöne Nyýaz şuny goýup edip giden zatdan peýdalanyp, gitara çalyp aýlanyp ýör. Ine men gitara çalanymy gördüm. Goýdum, wideo görüň. Diňe. Şoň üçin Türkmenistan lahat bol. Ynanyň ýokmy? Emese ýene bir wideo goýup bereýin. Ynanmasaň. Durmuşlar, salam äleýk eziz we mähriban watandaşlar.

Köplenç maşynalar daşyna çykmanda samalaşyp. Ine, Türkmenistan Prezidentiniň çykany Baýramow Nurýagdy üç ýüz on dört adamyň, ýaňky, puluny alyp, gaýtaryp berenok we moşennikler baryň ýok boluň diýýär. Ol orslar diýýär, ja proşaýa wam dal diýip. Ýaňky, men öz bergilerimi size bagyşlaýan diýip, ýaňky, e, sizden aýyrýan özi e, çözülmedi. Oňa prokuratura da bak bolana, suda da bak bolana, e, MHM da bak bolana, polisiýa da bak bolana, prezidenti ýazsaň intim bolýar. Niye de başlıyor? Naglı konkretno maşençilik edýär. Men diňe Gurbanguly ogluny däl, gyzam maşençilik edip ýör. Türkmenistany bar ýerde ulan bir ýer sokup bilse şöyle bir zat alyp bolýan bolsa sokup aýlap ýör. Ýegenleri, o Dubaýdaky ikinji gyzynyň äri bütin Gurbanlyň puluny saklap ýör. Çölde maşynçylyk edip ýörler. Hemme Dubaýdaky zatlar şonuň üstünden geçýär. Ýagny, hemme. Şu Türkmenistana biri bir zat iberýän bolsa, şonuň şolar pul berýär. Elbetde, şulam şolaryň bilen ýaňky biznesi edip, pul ogurlap, paýlaşyp, türkmenlere, Eziz mähribanlar, ediljek zadyňyz ýok, problema ýok, bize pul töläň, biz size maşyn bereris diýip, Kyrk üç sanysyna maşyn berýär-de görkezýär maşynlary berdik diýip. Galanan pula ýygnap goýberýär. Bul ogurlyk, bul maşynçylyk. Mysal üçin sen ine maşyn aldyň, zat etdiň, bir saý-sebäp boldy, beribilmediň, bolýa men bererin diýip düşündirýäň, o bir problema. Ýöne bul ogurlyk, başdan aýagyna çenli ogurlyk. Ine, Türkmenistan. Diňlädiňmi soňuna çenli?
Ine, meýlis, palnowkada otyrys. Ertir suw reňki ýaly, soň reňki Şeýdäň aşagynda, gör-le. Hol, palnowkada otyrys. Aý-aý-aý! Aý!

Agzybir bolsaňyz polisiýa işgärlerine gowy gelýär, gaty gowy bereketleşdi. Hemmäňiz bilýäňiz polisiýa türkmen raýaty yrsaryýa emma hiç hiç kim goşulanok. Elbetde. Murada halk bilýär olaň kim şiligini. Aýdyp aýdyň halk nireden we nämeden başlamaly bu haramlary Ýöretmek üçin. Gaty dogry sorag. Geliň şu barada biz häzir gürleşeliň, sebäbi gaty wajyp. Ine, hormatly ildeşler, men size aýtdym, ýigrimi ýedinji oktýabrda biz ýola çykýan. Indi men daýhanlara ýüzlenýän, Türkmenistanyň hemme raýatlaryna, hemme graždanlaryna, şu türkmen bolsun, türkmen näme bolsun, Türkmenistanyň pasporty barmy? Türkmenistanyň. Ine, ýigrimi üçünji, häzir men size aýdaýyn, ýigrimi üçünden ýigrimi dördünji sentýabrda Halk maslahaty boldy. Bu diýmek näme? Halk maslahaty Nyýazow hem Gurbangulam diňe öz ýa-da çözgütleri çözmek üçin Konstitusiýadan ýokary goýup, oňa-da bir ýörite wezipe berip, ýa-da status berip, Konstitusiýany basýar, şo ýerdäki aşagynda prezident bolsun, premýer-ministr ýa parlament bolsun, şolary täzir edip, şo ýerde çözgütleri alyp, ýerine ýetiriş hökümeti edip bilýär, parlamentden hem, prezidentden hem. Özi prezident, ýöne özem şo wagtky halk maslahatyna başlyk. Indi gurbaly näme? Öň prezident bolup, Halk Maslahatynyň başlygam boldy. Iki, iki, iki wezipäni saklady. Premýer-ministr, Halk Maslahatynyň başlygy we prezident. Indi demokratiýa zat diýip, ogluny prezident edýär, özi Halk Maslahatynyň başlygyny goýýar, oglam premýer-ministr. Indi gördi, bulam işlänok. Sebäbi halk galyp başlady. Oppozisiýa güýçlenip başlady. Tiktoklar dolup başlady. Bir topar problemalar Türkmenistanda çykyp başlady. Ynanyň, OON-yň başlygy Guterriş muňa näme diýer? Olar zaps etdiler. Şeýle diýýär, Eger-de siz informasiýany içinden çykaryp başlasalar saklap bilmeseňiz, menem aýdaryn siziň edýän haramlyklaryňyzy diýip aýdýar. Şonuň üçin şonuň üçin ine esasy režimiň duran fundamenti Siziň informasiýaňyz ýetmez. Biri tiktokda bir zat goýsa ýa biri Türkmenistan boýunça daşary ýurtda aýtsa, derrew maşgalasyna, öýüne baryp, häkim diýdi, o diýdi, basçylar edip, şul haýsy ýagdaýda gorkýar? Häkimden gorkýarmy? Häkim ertýärler. Ýaňky polisden gorkýarmy? Polis ertýärler. Şony gorkuzyp tapmaly. Ine biz şol ýaňky betondan binany ýarmaly. Şonuň üçin internet ýok. Gorkýalar. Oppozisiýany görse ýürekleri durýar. Halkdan gorkýalar. Ýanyndaky aýlanyp duran halkdan. Şonuň üçin ýanyna baryp gürleşip bilenoklar. El berip salamlaşyp bilenoklar. Daşdan adam ýanyna getirenoklar. Gorkýalar. Diýmek režim gowşak. Hany Saddam Huseýn al, entäp ýör, nirä barsaň uruşa baryp aýlanyp ýör. Olar hakyky diktator. Bular diktator. Närazy edin. Şonuň üçin bize şulary ýeňmek has aňsat, bular bir näraçyk edeýin. Atal ogul. Gijelerine bunker girip ýatýar, gorkup. Ýaňky aýyndan bunker bar, oň açarynam diňe bir ahrananyň birine berýär. Aýalyna-da, çagalaryna-da bernok, ogluna-da ynanmaz. Ine şular ýaly haramzada. Her welaýatda munisipalny sadyk ýaly çagajyklary bar, maşgala gurlan. Muňa aýalam hiç zat diýen ýok, aýalam biýz aslynda. Ýa şular ýaly bir haramzada, jenaýatçy, ganhor Nyýazow öldürip berýär. Şu güne çenli Nyýazow öldürdim diýip şuň adyny tutan ýok. Ine oppozisiýa bolup biz subut hem etdik, görkezdigem, düşündirýäs. Ine, indi şu ýagdaýda näme? Halk maslahaty boldy. Halk maslahat diýmek, bir özi häkimlere basyş edip, maňa bir loýalny, maňa ynanýan, maňa meni öwüp bilýän, meň näme diýenimi edip bilýän adamlary saýlaň, ýaşulardan. Ol ýallak ýaşular getiriň meň ýanyma. Men olara meýdançylyk bererin, men aýdan zadymy neme ederler, gol çekerler, elini galdyrarlar. Şonuň üçin hem men bütin halkyň adyndan şu netije alyndy diýip Bütin dünýäni agdarma we döwlete basyş ederme. Şonam etdim, şunuňçe. Indi, biz näme etmeli? Halk maslahaty. Kim halk? Şu öýde üýşen bir ýüz elli adammy ýa bütin dört ýarym million halkmy? Halk. Elbetde biz. Elbetde biz çözmeli şony. Ol ýallaklar, ýallak ýaşulylar, pampers ýaşulylar üýşüp, biderek biziň durmuşymyzy, biziň ykbalymyzy Döwlet ykbalyny çözip goýberýärler ýa Gurbanlyň aýdanyny edip goýberýärler tamam bu torda. Geljek bäş ýyl on ýyl Türkmenistan ýatdy. Geljegimiz ýok. Şony etdirmeli. Olam kanun esasynda. Ünseriň şul häzirki geçiriljek halk maslahatyna bir iki sany ýaşulyny çykardyp Ýagny, aý bize pensiýa gerek däl, ine hökümet işleýän adamlara pensiýalar gerek däl, ol hökümetde işleýär we hökümetden çyksa oň hemme zady bar, işläp bildi, zat edip bildi, pensiýa alyp geçjek bol. Bir. Ikinji, pensiýaň ýaşyny ulaltjak bolýar. Ýene bäş, ýedi ýyl, on ýyl goşjak boldy. Ohow, Türkmenistan ofisialna altmyş iki ýaş diýýär, ýöne biz elli bäş hem ýaşamok. Ortaça alsam, Türkmenistan elli bäş, elli iki ýaşynda ölýär. Sen pensiýa ýetip ýöneň oba. Häzir altmyş ýaş etse, nähili ýetjek sen? Bir on prosent ýeteni bilen togsan prosent ýetmese ýetdik däl. Altmyş, ýetmiş prosent şoňa ýetmeli. Ine beýerde pension borus men altmyş ikide çykyp bilýän. Indiki ýyl men çykyp bilýän pension. Altmyş bäşde çykyp bilýän. Altmyş bäş çyksam, meniň pensiýam azajyk köpelýär. Ine şu ýaly ýagdaý bolmasa bärde hemme zat bolmaz. Hemme zat ýagty. Ine tup bar, ýok tup insan bar. Ine 62. Ýa-da ikinji şu ýerde ortaça pensionerler 95 90 ýyl ýaşaýar. Türkmenistan ýaşaýan togsan togsan bäş ýyl togsan prosent ýok olar ýaly bolsa köçeler dolardy ýaşulylardan ýok kimi görmeseň häzir rak kimi görmeseň başga keseli medisina gowy däl medisina saklap bilenok adamlar öküp ýör Siziň dogum ýazmaşygyňyzy beribem, öz maşgalam, Türkmenistan. Bäşinden üçüsi bandy. Ýa dogry. Rol köpegden. A biz 80-90 prosentini gürrüň edýär. Eger bäşden üçüsi bandy bolsa, onda seň 20-30 prosentiniň bir şansy bar, 70 ýaşa barar ýaly. Galany o şansam ýok. Şonuň üçin biz pensiýany, pensiýa ýaşyny galdyryp bilemzok, biz oňa ýetibilmeris. Türkmenistan bankrot bolansoň, şu pensiýa bermejek bolup şony edýär. Sen ýaňky pensiýa diýip geçirýäň, geçirýäň, doganlar ölüp gidýär, şo pullar hökümete geçip gidýär. Indi şony etjek bolýar. Birinji, pensiýany pensiýa ýaşyna galdyrjak bolýar. Ikinji, hökümet işgärlerine pensiýany aýyrtjak bolýar. Ol hem öz inisiatiwasy däl, ol Gurbanguly milli lider atdan at çapyp, at çapyp gelýär, iki sany ýaşuly haýyş edýär mundan, aý bolýar ýaşuly haýyş etse menem ederin diýip, bize kino görkezýär, spektakl. idiot-da, bizem idiot diýip hasap edýäris. Beýle bolmaly däl. Biziň sözümiz bolmaly, biziň pikirimiz bolmaly. Biziň Halk Maslahatynyň adamlary, ýagny şu zat, ýygnanan adamlar halkyň ýagdaýyny beýan edip, halka kömek edip, çözgütler bermeli, ýa näme bolmaly? Ine şonuň üçin Hemme etraplardan siz Halkmaslahatyň ýaşulylaryny tapýaňyz. Eger-de moşennik, ýallak bolsa, öz ýaşulyňyzy saýlaýaňyz. Öz ýaşulyňyzy saýlap, şol ýere iberýäňiz. Öňündenem häkimlere aýdýaňyz, prezidente aýdyň, şu gidýär indi, o gidenok. O baryp ýallak, düwünçege gidýär, ýaňky o ýerde gelensoň näme bolanyny-am aýdyp bilenok, konsert boldy, o tans boldy, arkadak gyz gygyryp, şoňa hem boldy. Men ýedi sagat oturyp, syp ýetişmedim, boldy, başaraklyk. O zatlar aýyrmaly. Indi o zatlar rugsat bermelidir, gurbanlyk bermelidir. Ýa şolar ulag siziň adyňyzdan, üns beriň, siziň adyňyzdan karar çykarýar. A siz yrzamy şo karar bilen? Ýok. Diýmek näme etmeli? Halk maslahatymy? Biz halkmy? Biz şo maslahata barjak. Etrapdan adamyňyzy saýlaň, şo barsyn. Eger-de ol adamam gorkýan bolsa, göni, gönden-göni köşge barmaly. Şo halk maslahaty geçýän ýerde üýşüp biz halk maslahatyny. we prezidende aýtmaly, oň atasyna aýtmaly, sen kimiň lideri? Şu halkyň lideri dämi, seni diňlemeli biziň. Şuny et, şuny et, şuny et, şuny et diýip. Men size diýemok, baryň, agdaryň hökümeti, ýakyň, goýuň. Ýok. Kanun esasynda, halk maslahaty diýýämi? Bir topar adamlaryň adalatlygy ýok. Ýagty jaýyny aldylar, köçä kowdular, jaýyny ýaňky döwdüler, sudda adalatsyz galdylar. Ine, şans baryp köşgüň öňüne, ýa köşgüň öňüne däl-de, Halk Maslahatynyň binasynyň öňüne baryp, şo ýerdäki deputatlar aýtmaly, men geldim, meň maslahatym şul, şuny sen häzir ýygnakda ýa geçir. Eger-de şo ýygnakda siziň soraglaryňyz çözülmese, onda olary aýryň. Şo ýerde ýygnak geçirip siz özüňiz aýdyp bilýäňiz. Oňa prezidentem dahyly ýok, Gurbangulyň dahylym ýok. O halk maslahatyny halk saýdy. Maslahatçylygy. Prezident saýlanok ony. Şu güne çenli Gurbanguly häkimlere aýdýar, Götüňi ber-de maňa bir kanun tap. Ýalaklardan. Tapyp getirýär, olar-da ýaňky baýrajyk düwünçek berýär. Oňam ogly biznes edýär zat edýär. Oň arkasyny tutýar zat edýär. Boldy. Oňa-da geregi şol. Boldy. Olam maşynçysy. Olar korrupsiýa. Gizlin korrupsiýa. Bize gerek ýok olar. Ine şonuň üçin halk maslahaty bolanda biz dymyp otyrys. Halk maslahaty biziň maslahatymyzy näme üçin olar edýär? Şonuň üçin men size çagyrýan köşke öňüne barmaly. Halk maslahatynda. Halk maslahatynda şo ýerdäki etrapda, welaýatlarda ýa-da obaňyzda halk maslahatyna adam saýlap ibermeli. Onam aýtmaly häkime Üýşüp hat ýazyň prezidente ine biz saýladyk halk maslahatyna adam biziň. Şu biziň pikirlerimizi size aýdar diýip ibermeli. Ol adamam tapylmasa gorkulýan bolsa göni öň terekläp hemmämiz gitmeli ýa welaýada welaýat ýa käkimlige baryp aýtmaly ine biz geldik halk maslahatyna. Ýa-da köşke. Köşk, ýa köşk, köşk diýýänim, Halk Maslahatynyň binasynyň öňüne. Has gowy. Siz saklap biljek Konstitusiýanyň öňünde hiç kim haky ýok. Siz Halk Maslahatyna barýaňyz. Siz şu Halk Maslahatyny baýram edýäňiz. Sebäbi bütin halk bolup baryp şoňa goşulýaňyz. Eger dagy idili prezident bolan bolsa, ede idili bir milli lider bolan bolsa, begenerdi, Ohow, halkyň geldi, geliň maslahatlaşaly. Men şo ýerde, bagyşlaň welin, Hudaý saklasyn, men şo ýerde milli lider bolan bolsam, edil köşge öňüne bütin dünýä görkezerdim. Geliň adamlar, Daway saýlalyň şu ýerden bir on bäş ýigrimi adam bir ýagty gürläbiljek, çekinmän aýdybiljek dogry zatlar daway ine getiriň şu ýere özem açyk efirde edeliň we şularyň tekliplerini şu ýerde karar çykaryp siz eliňizi aldyryp ýagty ryşeýni çykaryň netije çykaryň çykardyňyzmy ses berip çykardyňyz boldy men şony borçly etmän. Ine, hakyky narodowlastiýa diýen, halkyň döwlet dolandyryşy şol. Bolmalysam şol. Şony ulanýar, şu bütin dünýäde şony edýän diýip ulanýar. Ýallaklary getirip, düwünçekleri berip, bir kysam haly berip, ol Awazak edip, şu ýerde ýaş gyzlary, ol beýleki gruppasy bar, tançy gruppa. Olam bir müňden satýa şolar olam kepjek gelýä boldy aý gül ýaly aý biziň halk maslahatyň ýaşulymyzy özem neme bizem gül ýaly diýip gezip ýörüs ýa biz hiç zat diýen şoň üçin ine size haýyşt birinji biz goşulmaly şu halk biz etdirmelilä şo ýerde pensiýalaryny aýyrjak bolýa hökümet işgärleriniň şo ýerde Häkimlikdäki adamlary, hökümetdäki işleýän adamlary sakgal çeýnäp çykarjak bolýar. Işsiz galarsyňyz sizem. Üçünji şo ýerde, ýagny pensiýa ýaşyna galdyrjak bolýar. Dördünji şo ýerde öz gyzy boljak. Ine onuň näçe halk maslahaty geçirişi. Bolmasa şu güne çenli näçe halk maslahaty geçdi. Hany bir zadyňyz üýtgedimi obalaryňyzda, şäherleriňizde ýa-da ýaşaýan ýeriňizde? Ýok. A näme üçin? Ol özi kartinka edip geçirýär de öz problemany çözýär. Ony oňki üýtgedim gurban edip. Serediň. Her aýda iki-üç maşyn alyp, drag edip gezip ýör. Iki gün ýa ýaňky egin-eşigini zyňýar, gorkýar awlalar diýip. Iýýän ýerini her gezek çalyşýar, her gün ýaňky täze powar näme diýýär. gorkýar. Sürýän maşynlaryny gördüňmi mersedeslerini. Milli lider başga döwlede gezip prezident ederip işläp gelýär. Gezip kabinet ministri geçirýär. Etjegini edýär. Kanun günde bozýar. Bizi satýar. Biz näme edýäs? Aýb ýok laý bul Türkmenistan näme diýip maşgalany alyp gidýär. Ýok biperwaý bolmaly Türkmenistan bilen. Indi nätjek halk maslahat diýip daýhanlar barmak düşdi. Siziň ýeri almana özeniňize wagtyňyz geldi. Sen nähili daýhan bolup, ýer seňki däl. Nähili ýer seňki däl bolup, sen oýra inwestisiýa etjek. O biri häkim öz ýaňky biznesmenlerine berýär, olam saňa arenda berýär, dwaynoý arenda, näme gerek saňa? Sen gönden-göni işlemeli. Ýeriň seňki bolmaly. Şoň üçin hemme daýhanlar köşgüňe baryp, bize ýer ber diýmeli. Gadyrly Arkadag bize ýer ber sen düýn çykyşyňda aýtdyň şony Gurbanow görkezdi ýeriň eýesi daýhandyr bize berdä ine bize ýeriň eýesi biz saňa pagtaňam bugdaýyňam öndürenlik barmaly biz şu ýere barmasaňyz pikir etmäň höküm hökümet kanunçylyk öýüňize geler öýüňize banditler geler Bandit häkim, bandit uçstkowy, bandit ýaňky kolhoz başlyk, bandit etrabyň başlygy. Sebäbi siz baran wagtda barmaly ýaly. Baryň. Halk maslahady daýhanlar üçin. Türkmenistanyň altmyş ýetmiş prosent ýaňky ýaşaýjylygy daýhan. Biz barmaly. Şu biziň problemamyzy çözmeli. Onam biz baryp şu ýerde dursak, Mesele üçin. Atal ol gaçyp gidýän bolma. Hakyky halky maslahat geçirersiňizde bütin dünýä görkezersiňiz türkmeniň kimdigini, kimden. Ine hormatly ildeşler, men size düşündirdim. Ýene bir aýtjak zadym bar. Ine biz çykyşlar edýäs siziň üçin. Kyn görmäň. Size kyn näme? Şul wideony TikTokda, Facebookda, onda munda paýlaşyň. Her kim bäş adam bilen paýlaşsa, eýýäm bizi bir bäş müň adam görýär, ýigrimi bäş müň adam. Ulam paýlaşsa, Gurbanyň hemme ýerden şu zatlar eşidip gaçyp gidýär. Ine, oturyň ýeriňde ne etjek? Şonuň üçin diňe bizi seretmek gerek däl-de, ýeňşe garaşmak gerek däl. Birinji işiňiz, obada bol-a, Esengulyda bol, Kerkiçde bol, ýagny Dargandasyda bol, bu tarapda, ýagny, Nebitdagda bol ýa başga şäherde bol tapawudy ýok paýlaş. Wideolary paýlaş. Bize reklama gerek däl biz reklama üçin işlemzok. Bize netije gerek. Netije näme? Türkmenistan azat. Islemeýän adam türkmen, türkmen graždany içine girip çykyp bilmez. Onuň konwertasiýasy bolmaly, onuň dostoýny işi bolmaly. Onuň dostoýny medisinasy bolmaly. Maşgalasyny ekläbilmeli, alýan aýlyklary. Ýedi ýüz sekiz ýüz aýlyk almaly. Minimalnyý. Pensiýasy dört ýüz bäş ýüz bolmaly. Otuz dollar däl. Hemme zat on esse galmaly. Bu, bu durmuş bolmaz-a. Şu on esse galmaly we bolmaly zatlary on essesini ine Gurbanguly ogur. Arkadag şäherinde. Ine şeýle ýagdaý. Haýsy ýurtda şol ýaly ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýykyp, käşe sowýarlar? A olar ýaly seň puluň bolsa, olar ýaly ideýaň bolsa, hana çöllük, Dur şu ýerde bir araplaryň edişi ýaly. Täzeden bir ýa şäher bol. Oňa sana degmezler, berekella diýerler. A sen biriniň ömürlik ýaşaýan mülküni, ýagny döwüp, ýenjip, onam kowup daşary, oň deregine bir psihologik ýaly ak mermerden jaýlar gurup, onam adamlara bermän, kreditlere sokup, agyr ýagdaýa sokup, O pullar sen öz puluň bolmaly. Sen biziň pulumyz bolmaly. Sen tiýe wagyt bolsaň, gelen pullaryň uýaňa. Näme üçin pul berýäň? Näme üçin skidka bilen berýäň? Näme üçin ömürlik kredit däl, bes prosent kredit berýäň? Näme üçin adamlary gynýaň? Biziň pulumyzy alyp, bize garşy näme üçin işleýäň? Ine şunuň ýaly bir topar soraglar bar, oňa-da jogap bermek. Ine, men häzir kommentariýalary okaýyn, hormatly ildeşler, şonuň bilen hem men efirimi ýapjak. Soň TikToka geçýän, TikTokda gürleşeýin. Maýa biz çoganda üýşmegimizi gerek we şo ýerden dürli dönen köçelerden, ýagny köçelerden basyş etmegimiz gerek. Astoraýa ünseriň. Haçanda biz köşgüne barmaly diýemizok. Haçan biz Halk Maslahatynyň binasynyň öňüne barmaly diýemizok. Şu Türkmenistanyň Aşgabada girmek dişik bolsa şo ýerden gir. Awtobus barmaly. Her kim eşekli, arabaly, maşynly, poýezdli, samolýotly barýar. Çöre baruny aýdýar, Biz Arkadaga haýyştymyz bar. Bize ýerler ber. Ýer bolmasa biz işläp bilemzok. Şu güne çenli işläp-işläp biz gedaý bolup galdyk. Diňe bir ýeriň eýesi gedaý boldy. Bütin dünýäde iň gymmat zat ýer. O ýeriň eýesi ine bärde çasto adamlara berýär, arendasyna alýar, hezil edýär, özi öndürýär, baýaýar. Gurýan bolmaga. Şoň üçin terbiýe etmese hiç zat ýok. Ine şu bize gerek. Şoň üçin e, biz 23 sentýabr men datasyny dogry e, görkezip aýdaryn. 23 mi 24 şu güni halk maslahat güni biz köşke barmaly ýa-da e, halk maslahatynyň geçirilýän ýeriniň binasynyň öňünde. Halk maslahatyna barýar. Halk maslahaty geçýärler, biz hem halk. Ne şu maslahata barýar. Doly kanun bolmaly. Doly. Welaýatdan girmek bolmak. Ol zatlary sen bar ya kim saňa görkezme berdi. Gurban Berdimuhamedow gowy şeýle towurlap towurlap ýaňky trubuçka edip bir ýeriňe sok. Bize ol konstitusiýa ýazyldy. Welaýat bolaly Türkmenistan graždany bolsak Aşgabada-da baryp bilýäs, Uşa-da baryp bilýäs, Çärjewe-de baryp bilýäs, Kerkä-de baryp bilýäs, bu tarap Türkmenbaşa-da baryp bilýäs, biz baryp bilýäs boldy. Türkmenistanyň çäginde biz wizasyz baryp bilýäs. hiç ýaňy kanun ýok bolýar. Şonuň üçin haçanda üýşseňiz, olaram çekilenler. Olaram bizar. Şu iki sany atal oguldan. Şonuň üçin biz tirkede ýöne. Ynanyň, polisiýaň 60 prosenti size goşular. Öňüňizde böwet ýok. Waýennileram, polisleram, prokuratura, MHM-de ýadadylar. Halyt bizar. Çökdi Türkmenistan. Ine şeýle ýagdaý. Öňümizde kim polisi çyksa ýumrup aryp armatur bilen tekizlemek gerek. Ýok. Adamlar köp bolsa olar yzyna gaýdyp çekilýärler sebäbi bilýär tekizläp bilmez. Şeýdip biz köşke ýa-da Gurbanyň öýüne basyş edip barmagymyz gerek. Şol ýere baryp syçandan sorap ýumruk bilen gürleşmeli we Galanyny çykaryp Moskwa etjek. Etmek gerek. Türkmençilik köp sag bol sen köp interwýu ýazýaň ýaňky komentarýalaryňy diňe biziň kanalymyzda başga kanalda berekella ine şu ýaly gorkmaň mende geň görýän biz size wideo goýýas neme edýäs komentarýa sorýas şony ýazman gorkýan a siz nähili maşgalaňyzy gorajak sen nähili öz hakyňy gorajak sen nähili bagtly ýaşajak Oň göreşmeli. Bagtly ýaşamak üçin göreşmeli, ynanyň. Hatda pul gazanjak bolsaňam biznes hökmünde gije-gündiz işlemeli. Aslynda kim azatlyklygyňy, ýagny stabilnostlygyňy, gowy işleri, ýerleri bersin, medisinany mugt edip bersin. Göreşmek. Gurbanyň hezil berdim, o pullary alyp, olary geda edip goýdy. Medisina zat bolmaly. Ynanyň, maňa wraçlar ýazýar.

Maslahatçylyk dälmi? Wah, Gurban Ulyny şu gün saklamak maslahatçylyk. Serdar Berdimuhamedowy prezident edip ýa kabinet ministriniň başlygy edip saklamak bu bolur maslahatçylyk. Gurban Uly näde namys goýdy, nede duz çörek goýdy, şonuň üçin hem oňa rehim etmek geregi ýok. Diňe ýumruk bolmaly, şol haramyň. Ony basmaly. Türmä batmaly. Odan depede ona wideo alyp bütün dünya görkezmeli. Türkmen halky diktatorlygy nädýär. Türkmençilik gaty dogry mert halk birleşmeli we bu haramlary ýok edeli. Kaddafini ýalaňaçlap ýenjek urdular Gurbanguly dagy näme üçin. Gaty dogry diýýär. Ar-namys metody onda-da razy bolup ötüp galdy. Raşid bilen Guraly bilen bir ýere galyp izdiwaç etmegi başlaryny sygmady. At dogry, gyzynam orta çykaryp ýalňyşlap ortada ulaltmady. Indi o zatlara türkmen barmanda, ýöne biz kanun esasynda şuňa gowy jogap berip, şonuň hakyky jenaýatdygyny subut edip, biz türmä salynmanda bütin dünýä görkezmeli.

Rada tizleseli ato gowluga ýetenok. Eltenok gaty dogry. Biz gowluk bilen gutarmak bilen döneýdi. Ahyr türkmeniň bir gylygy şeýle. Çydýar çydaýar bir zyýyp bolsa sakmak bolýar. Şu eliň öňüne kim gelse ýenç bilýär. Ýumruk bilýär. Şonuň üçin biz oňa bir aradan uruşly diýýär. Biz oňa barmaly. Men MHM, polis, sud, prokuratura işgärlerine üns berýän, waýenara üns berýän. Halky şoňa eltmän, gowy mümkinçilik beriň, şular ataly-ogul bilen duşar ýaly. Galan zatlary oňararlar şular. Pikir etmäň, ýurt ýykylar, ýurt ýiter, ýok-how, aldanmaň o zatlary. Ýurdy elläp biljek adam bolmaz, halk dur o ýerde. Hany daşyndan biri gelsin, halk böker. Olar ýaly bolar, öz türkmeniň gelip, öz içaly bolup, watany Putina satyp, gyryp ýör Türkmenistany. Olam gyranok, şeýle bir şertler döredýär bolup, gyrylyp ýör. Siz näme, oňa seredeniňzokmy? Ar-namys galmadymy? Sizde mümkin galan däldir, ýöne ata-babalaryňyzda bardyr-a. Şolar şeýle ýaşanok-a, ho. Olar bir adama hormat goýup, namysyny saklap, ar-aryny saklap gezdiler. Siz näme üçin olar ýaly Gürt ýalak bolmaly. Atda dagy şöhle, ýaşulyň görkemi. Ýaşuly bomandan, içip-syçyp ýör, hajy diýip. Ana, çagajyklar köçede ölýärler. Ene, köçe zyňyldylar, ýaňja wideo görkezdim. Hany hajy? Türkmenler, musulmanlar öz türkmeniň, öz halkyň Turkiýada ölýä. Jesedini getirenok. Hany hajy? Rossiýada ölýä, jesedini getirenok. Näme edýä? MHM-ni ugradyp şo ýerden ogurlap gaýdýa. Halka garşy göreşip. Hany hajy? Hany hajy arkadag? Görkeziň maňa. Hajy arkadag. Kimiň arkadagy? Nämäň hajysy? Näme Mekgä baryp geleniňden hajy bolýaňmy? Seň kelläň, beýniň döwüp düşüpdir onuň. Ol näme, samolýoda mündi, şu ýere baryp, arak zat içdi, zat etdi, baryp neme etdi, şöyle çekdi, gaýtdy, boldy. Hajy. Gelibem, bir-iki gezek çykyş etdik, tankytlap hajy diýip, indi maňa hajy diýmäň, indi maňa alym diýiň, ýa-da türkmen telewideniýe neme, statym çalşyp goýduň. Maşennik, obyçnyý maşennik. Halk galaýsa, ýeriň aşagyna gidip gidýän maşennik. Gahrymançylyk eden zady ýok. Bir ýerde halkyň öňünde ýa-da beýleki döwletiň öňünde gahryman bolup görenok-a, Putini görse aýagyny ogşap başlaýar. Erdogany barsa, don ber, sen meň doganym diýip, näme diýseň etjek diýip, ýa ýalbaryp başlaýar. Özbegistana barýar, wah, sen doganjygym diýip, oňa don berýär. Gazagystana barýar, onam edýär. Ýallak. Obýçny ýallak. Obýçny ministr ýallak. Muňa ýaňky Žadan Hanow oýnap, Barnyýazow öler bizä ýadadyk ýaňky huşundan gidip ýatyr alty aýlap döwlet dolandyrar bar öler bolmasa seni basýar diýseň bulam baryp ölüp gaýdar. Awla. Ine bolma. Obýçny maşennik ýaňky Medisina ministrliginde işleýän maşennik ine prezident bolup ýör. Onsoň milli lider bolup ýör. Kim muny belledi? Kim ses berdi? Ine, Türkmenistan dört ýarym million halky bar. Biri ses berdimi şu gün? Olar ýaňky prodawny ýaşulylara maşyn. Ýok. Hiç kim beren wagty. Ogly karar çykaryp goýardy, boldy, tamam. Şu günden başlap şol. Ertir atyna-da karar çykardy, şu günden atam Arkadag, ýaňky halkyň hem atlaryň Arkadagy diýip çykardy. Ýene-de Arkadaga şöhrat, at Arkadaga şöhrat buýruk berdi. Ite-de item, itleriň arkadagy diýip çykarsa, ertir oňa-da gygyrar. Itleriň arkadagyny şöhrat diýip. Olam bir elinde aty, bir elinde itini saklap gezer. Biz arkadaglar diýip. Gülkünç dälmi? Bolar-how şol, hiç zat diýmeden. Bul-how idiot, gutaran idiot. Ynanyň, hökümet işleýänleri aýdýan. Şular ýaňky bir-biriniň arasynda ýaryşýarlar. Men haýsy gyzy zorladym, men haýsy zorlap bildim diýip bir-biriniň agzyna ýetişýär. Hökümet işleýän adam bir moral taýdan, ahlak taýdan normal bolmaly. Super däl, normal. Sen normal şu ýa düşünjäň bolmasa, sen näme hökümet işinde hökümetiň wajyp meselesini dogry ýok. Dogry çözüp. Şoň üçin Gurbanguly bandit, lahatron edip, ýa-da maşennikleri ýygnap, indi lahatron edip, hemme türkmen graždanyny lahatron etdiler. Indi şoň üçin Türkmenistan düzelýär. Indi şoň üçin oppozisiýa gurulýar. Şoň üçin oppozisiýa size ýol görkezýär, şuny edeliň, adamlar, munuň geljegi bar. Ine şu zadyň geljegi ýok. Biz häzir batak, batdygam. Sag bol Türkmenistan daşyndaky işleýän migrantlara. Şolar gahryman medala bermeli. Tersine. Şolar Türkmenistanyň sosial problemalaryny çözýärler. Şolar saklap durlar. Konwertasiýalarny hemme zadam. Şolar bar, Türkmenistan bar. Şolar bolmasa türkmen halky ýitip gidýär. Boldy. Ine ýazayň. Katodiýany özüni düşüp ýogatmaly kanallary. Biz topar bolup güýçlenmeli gerek. Indi hökman hemme halk güýçlenler öz toparyny ýasap, 5, 6, 10 adam şolar bilen ýöre. Beýleki beýleki topary, beýleki beýleki topary. Başlangyç wideolar paýlaşyň. Şu aýdan zatlaryň hemmeler eşitmeli. Kimiler işte kellesini alnyndan ideýalar döräp başlaýar. Eý, doga eýýäm bizem gymyldamaly. Onsoň sen ýeke bolmaly. Şonuň üçin birinji etap paýlama diýilýär. Hemmeler eşitmeli şony. Her adam bäş adama paýlaşdy. Olara-da haýyşdyr, senem bäşe paýlaş, gaýrat et. Ýa-da imoda story-a goýuň. Şu Türkmenistanyň dişi bolsa sokuň şoýa. Ondan özleri ama çıkýarlar. Sebäbi olar gorkýarlar. Ynanyň, betonda internet ýapyp, informasiýa çykmaz ýaly saklarlar. Eger biz şuny prorýw etsek, şol gaçyp gidýär. Ho. Köşke barmagam gerek. Biz şonam edemok. Kommentariý ýazamok öz pikirimizi. Ýöne gizlenip, ýa ýeňiş arzuw. Ýeňiş gelmedi. Biz şuny etmedik diýdim. Men-ä her wagt özüm gazanyp ýören hemme zatlary, hiç kimiň hiç zada garaşamok, tama-da edemok. Özüm gazanyp öwrenen, sizem şeýle edipsiňiz, şonuň üçin indi hereket edýän. Hormatly ildeşler, men häzir TikTok edýän, şoňa men efirimi gutarýan, köp sag boluň, diňläniniz üçin. Haýyştym, inenim. Daýhanlara ýetiriň şu wideony, düşündiriň. Her kim bäş bäş adam bilen paýlaşmaly şu wideony. Bizi dört bäş müň adam görýär regulýarno, şolar paýlaşanda bizem ýigrimi bäş müň adam görýär. Olarda haýyş ediň her kim bäş paýlaşsak ýaýrap giderdik biz. Köpüsi bilenok nähili ýöremeli näme etmeligini ine biz aýdypdyk. Hoş sag boluň indiki gepleşiklere çenli.